Helo bawb, Sonny yma. Hedwi, uh, dwi'n uh, rhaidydd efo uh, Iestyn. Helo.
Ie, yeah, croeso i'm, uh, i'm sianel.
Croeso i Gaerdydd. Ie, yeah, ie, yeah, diolch, diolch, diolch.
Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Iestyn, fedri di um, dwy withau um, amdano ti? Iestyn dwi. Um, dwi'n byw yng Nghaerdydd ers 20 mlynedd. Um, dwi'n dod o Bont y Pryd yn wreiddiol. O, oh, wa, da ia.
Sy'n dim ond 12 milltir lan, lan y ffordd. Mm. Ond symudais i Gaerdydd er, oherwydd roedd gymaint mwy o siaradwyr Cymraeg, mm. boed rhan i y byw yno. O. Oh. Ac um, pobl wedi symud o wahanol lefydd yng Nghymru i fyw yng Nghaerdydd ar ôl bod yn y brifysgol. Mm. ac um, a roedd um, mwy, mwy o swyddi yng Nghaerdydd. Ac um, a felly, felly Caerdydd oedd, oedd y lle, lle i fod. Dwi dal yn byw yma. Uh, yes, dyn.
Fedri di um, dwy wythau um, am di uh, brofiad di. O ran um, iaith uh, Cymraeg, uh, es pan uh, oed ti'n uh, blentyn? Cefais fy, fy magu um, um, um, Hont y Pryd ac um, mewn teulu ddwyieithog roedd, um, roedd fy mam yn, yn siarad Cymraeg, roedd hi'n dod o Flaenau Ffestiniog yn y gogledd. Felly roedd hi'n siarad gyda acen gogleddol. O, oh, acen gogledd? Oedd. Dwi'n dihoffi acen gogledd.
Ac, um, ond roedd fy nhad, mae fy, roedd fy nhad yn, um, yn dod o Gaerdydd, a, mm. a doedd e ddim yn siarad Cymraeg. Um, felly, um, ond oedden ni um, yn siarad Cymraeg gyda mam a siarad Cymraeg gyda fy chwaer a fy ddau frawd. Mm -hmm. Ac, ond pan oedd dad o gwmpas, byddwn ni y gyd yn siarad Saesneg. Ah. Fel teulu. Mm. A, a pan byddwn ni'n cael bwyd, um, o, o gwmpas y bwrdd, byddwn ni'n siarad Saesneg, oherwydd doedd dad ddim yn deall. Mm. Felly, felly roeddwn ni'n deulu um, ddwyieithog. Mm. Ac ond, ond mwy Cymraeg na Saesneg. Pan oeddwn ni yn fy arddegau, um, roeddwn ni'n hoff iawn o fiwsig Cymraeg um, naw, nawdegau. ac um, fy hoff grŵp oedd Fuck Off i Pawb. um, a hefyd roedd grwpiau fel y Cyrff, um, Gorky Psychotic Monkey a'r Anrefn. Ah. A roedd gymaint o bandiau gwych o gwmpas. A yng Nghaerdydd roedd um, uh, bandiau um, fel Hanner Pei, a yw tant y crumblers. A, ac um, roedden ni cael, cael ym Mhontypridd, roedden ni'n edrych, edrych, a roedden ni'n mynd i, hoff iawn o fynd i clwb o'r bach, y clwb Gymraeg yng Nghaerdydd, mm. a, a wedyn mynd i gigs a, a gwylio um, y, y bandiau hyn yn, yn canu Gymraeg a, ac oedd e, roedd yn um, dangos ochr arall i'r iaith Gymraeg. O, oh, ia, yeah, gwy, gwy.
Ochr cyfoes a ifanc a, a, a ffres. A mae music Cymraeg yn, um, yn, yn, yn, yn grif, dal i fod yn grif yeah. um, heddiw. Roeddwn i ar fy chwarae mewn band fy hun. Cefnogon ni um, Super Furry Animals, mm. grŵp uh, yn, yn yr Eisteddfod Awrgele yn 1995. Yes, dyn.
Uh, pam uh, penderfynes ti um, symud o Bon Typri i uh, Gaerdydd?
Roedd, roeddwn ni wedi bod yn, y, yn Prifysgol Aberystwyth Ac roedd nifer o fy ffrindiau wedi, wedi symud o Bont y Pridd, felly roeddwn ni eisiau ffrindiau newydd a byw yn y ddinas fawr. Ond hoffwn i fynd nôl i fyw ym Mhont y Pridd pan, pan, pan, pan ydw i'n hŷn. Achos dwi'n hoff o Bont y Pridd, ond uh, mae, roedd, roedd fy mhartner i ddim, ddim eisiau symud, symud yn ôl, felly Roedd rhaid i fi aros fan hyn. Wyt ti'n hoffi Caerdydd? Ydw, ydw, ydw, fi wrth y modd yng Nghaerdydd. Okay. Mwy na Pôn de Bri.
Mae gymaint o um, fodlwm Cymraeg mm. yn, yn Caerdydd. Mm. Um, a, wel, roedd ddafr bod tafran y mochyn di oedd yn darn Gymraeg. E. Ac roedd pawb yn siarad Cymraeg yno. E. A, da iawn, da iawn. Ac, um, ond, ond, mae, ond, ond mae dal um, um, clybiau chwaraeon mm. uh, Cymraeg yng Nghaerdydd. Um, oh, yeah. A dwi'n, wel, dwi'n cael ei mewn cwr meibion Cymraeg. Yeah, yeah. O, oh, waw, da iawn. Um, yng Nghaerdydd. Oh, yeah, yeah. Um, ac felly mae, mae yna cym, mae yna cymdeithasau mm. um, Cymraeg. Mm. A dwi hefyd yn mynd i capel Gymraeg. O, oh, capel, capel yeah. Cymraeg, o. Oh, yeah, yeah. Caerdydd. O, oh, ie, yeah, ie. Yeah.
Felly, um, ie, yeah, dwi'n... Mae, mae digon o gyfleoedd i, i um, gymdeithasu yn Gymraeg. Mm. Uh, fedri di uh, sôn am um, i cydi o capel Cymraeg? Rydw i'n e- uh, aelod o gapel Sardis. Mm. Capel anbynwyr um, sydd wedi bod yn, yn, yn, yn gwasanaethu ers dros can mlynedd. Mm. Um, a mae'n um, mae gapel bywiog iawn. Mae wastad yn, yn llawn. Mm. A hmm. mae'n gapel cymdeithasol iawn. Wych chi'n mynd i glywed uh, pawb yn siarad Cymraeg. O, oh, da iawn, da iawn. Does dim Saesneg.
Dim Saesneg? Dim Saesneg.
Mae'n hollol, mae hollol wych. Mae'r um, pregethwr ef, um, mm. Evan Morgan, mae'n uh, pregethwr arbennig iawn. Mae'n gallu um, dal cynulleidfa gyda'i um, oedfa. Mm. Ond dwi wrth, wrth y modd yn canu uh, remynau Cymraeg yn y capel. Rydyn ni, mae'r pregethwr yn dathlu 25 mlynedd mm. um, ar ddydd Sil. Mm. Um, ers iddo fe bod yn weinidog yn Capel Salem. Iesu, ti'n cynorthwyo cyhoeddi dynesu papur pobl Caerdydd a Fro. Di ma.
Ie, yeah, y dynesydd yw yeah. papur bro hynaf yng Nghymru. Ie. Yeah. Dechreuodd dde yn 1972. Da ni'n cyhoeddi 400 o copi mm. um, ar gyfer gwerthu mewn siopau. A, yeah. um, mae'n cael ei ddosbarthu mewn capeli ac ysgolion. Ynde? Yes, dyn, efo dim ond 20 a cant o bobl yn uh, Caerdydd sy'n medru Cymraeg. Beth ydy um, anawsterau a uh, heriau uh, with uh, hybu dynesi yn y brif dinas? Sut medru di oresgyn A anawsterau hynny? Mae'r dynesydd fel llawer o bapurau bro um, gyda cynulleidfa hun. Mm. Um, felly mae um, her mawr i pelio at um, pobl iau. Mm. Um, felly, dyn ni'n ceisio hyrwyddo dresydd mm. um, ar y cyfryngau cymdeithasol. Ie. Yeah. Okay. Yeah. Da iawn. Mae, mae ganddo ni uh, gyfrif um, X. Ah, ie, yeah, ie. Yeah. Neu Twitter. Um, a mae ganddo ni 2000 o ddylynwyr. Felly mae diddordeb yno mm. yn y papur bro, ond felly mae llawer o bobl ddim yn prynu, ddim yn prynu y dresydd, ond maen nhw'n dangos diddordeb mm -hmm. yn, yn, uh, yn y traddodiad a papur bro uh, Caerdydd. Mm. Dyna ni'n ceisio cael cynnwys mwy, mwy um, perthnasol mm. a chyfoes. Mm. Ac mae uh, Lowry Half Cook yn um, adolygu tai bwyta. Okay. Tai bwyta yng Nghaerdydd. O, oh, oh, da iawn, da iawn. Um, a wedyn, um, mae yna ma, ma, ma, ma golofn yn um, chwaraeon hefyd mm. ar y cefn. Um, ar gyfer yr holl uh, clybiau Cymraeg sydd yng Nghaerdydd. Hefyd, rydyn ni wedi cyflwyno system um, um, tan, tansgrifio mm. trwy Apple Pay. uh, neu, neu transgrifio ar-lein. Mm. A felly gyda um, clic y ffôn, mm. -hmm. mae bosib transgrifio uh, mewn, mewn chwinciad no? mm. i'r dynesydd. Felly mae'n mae, mae, um, mae mor hawdd felly i fy ati i transgrifio. Does dim esgus gan neb nawr. Um, a mae'n bwysig cefnogi uh, papur bro hynaf yng Nghymru? Wel, gyda um, 17 y cant o, o, o poblogaeth Caerdydd yn siarad Cymraeg, mm -hmm. um, mae, um, mae'n her y pelio um, at, at uh, siarad y Cymraeg i gyd. Ac um, felly mae mae'r um, papur bro yn cael ei wneud yn wirfoddol. Mm. Dyn ni, dyn ni ddim yn cael um, ei talu. Felly, mae'n mae, mae sialens cael pobl i um, helpu, helpu ar y pwyllgor. Mm. Rydyn ni hefyd yn um, a ceisio denu hysbysebwyr i'r papur, mm. ond mae'n ma sialens cael pobl i, i, i talu am hysbyseb, oherwydd mm. maen nhw, um, mae, maen nhw gallu gwneud am ddim ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bwysig um, bod, mae'r mae, mae dynesydd yn eitha traddodiadol, yeah. ond mae'n cynnal, um, mae'n cynnal traddodiad um, capeli mm. a traddodiad um, cymdeithas Gymraeg Caerdydd. Mm -hmm, yeah. Ac mae un o'r colofnwyr, Gwilym Roberts, mae'n um, yn, yn ei 90au. Okay. Mae dal, yeah. mae dal yn sgrifennu colofn oh, yeah, yeah, yeah, bob mis. Yeah, yeah, yeah. Da iawn, da iawn. Mae'r mae mae dresydd yn rhan o rwydwaith um, ar draws Cymru mm. o hmm. bapurau bro. Um, a ddechreuodd yn yr 1970au. 1970au, ie. Ac, um, ond mae angen uh, mwy o pobl, pobl ifanc nawr i cymryd drosodd a ah. cadw papur, papurau i fynd. Iesu.
Wyt ti isio i um, Cymraeg dod yn iaith fwyafrif o yn Cymru? A uh, fan? Ydw, wrth gwrs, mae pawb eisiau i iaith Gymraeg ffynnu a bod y iaith mae pawb yn siarad ar y stryd Ond breuddwyd um, yw e, um, oherwydd, oherwydd ni'n byw drws nesau i, i Loegr, mm. a, a mae, mae Saesneg yn killer, yn killer language. Yn un o'r killer languages fel, fel, well, fel Sbeineg, a Ffrangeg mm. a hmm. prif ieithoedd y byd. A, ie, a wedyn yeah, yeah. mae'r mae, mae ieithoedd llai yn, yn cael ei um, tanseilio mm. a, a, ac um, cael ei bwlian mewn ffordd mm. uh, gan y, y killer languages. Dwi'n credu, os ydy'r iaith Gymraeg am am ffynnu mm. ac goroesi. Mae angen i bobl um, roi, roi'r iaith Gymraeg um, ar, ar, ar, ar y brig. Mm. Ac mae'n... Dwi'n credu weithiau mae um, arian a, ac um, gyrfa ac uh, ennill gemau pêl-droed a a a yn do- weithiau mae a- a- mae pethe fel 'na yym yn yn yn cael yy mwy o sylw... Hmm. ...na na'r iaith Gymraeg yym ac ma' mae angen yy reset dwi'n credu. Hmm. Yym a oherwydd ma' lot o pethau yym jyst ddim yn jyst ddim yn llwyddiannus o ran trosglwyddo'r Gymraeg i'r genhedlaeth nesaf. Mm. Ond mae'n frwydr um, i siarad Cymraeg heddiw. Mae angen i, i bawb gwisgo bathod, bathodyn iaith. Mm. Felly, felly os, mae, os ni'n gweld pobl gyda bathodyn iaith, ni'n yeah. gallu siarad, siarad Cymraeg gyda nhw. Mm. Mae hmm. pethau, ie, yeah, a just rhaid i ni cadw'r iaith Gymraeg iaith bob dydd. A wedyn, a wedyn, um, fall, falle bydd e'n, um, gobeithio, bydd e'n um, parhau am, am blynyddoedd i ddod.
Wyt ti'n uh, poeni am y diffodd o iaith um, Gymraeg yn Cymru? Mae iaith Gymraeg yn y de wedi crebachu yn ofnadwy, a dwi'n meddwl gall, gall yr iaith Gymraeg bod fel y Gwyddelig, Mm. Lle mae, mae miliwn o siaradwyr uh, wedi restru yn siarad Gwyddelig, ond does neb, does braidd neb yn siarad Gwyddelig gyda'i gilydd. Ie, yeah, ar y stryd.
No, yeah, di, di, dim, yn, di, dim yn clywed uh, Gwyddelig ar y stryd. Na, na. O, chi ddim yn clywed um, Cymraeg ar y stryd yeah. yng Nghaerdydd, ond Uh, chi yn clywed y Gymraeg ar y stryd yn Caernarfon. Yn union. A rai llefydd yn, uh, yn y gogledd. Ond mae eisiau cadw y llefydd hyn. Mm. Oherwydd dyna uh, pwrpas iaith yw i iaith bob dydd sydd yn cael ei siarad yn naturiol. Ie, yeah, mae, mae Lerpwl yn um, gymharith eitha diddorol, achos, um, wrth gwrs, um, roedd nifer o uh, pobl o'r gogledd uh, wedi symud i, i fyw i Lerpwl, a roedd, um, roedd, roedd tua 200,000 o

uh, Cymraeg um, yn, yr, yn, yr, yn, yr, yn yr acen. Yeah. Um, felly, ond um, oedd, dwi'n credu yr oedd um, 30 um, aelwyd yr urdd mm. yn, yn Lerpwl. Mm. Um, a wrth gwrs, yng Nghaerdydd, um, mm. does dim hmm. llawer o aelwydydd um, yr urdd yng Nghaerdydd. A sy'n drueni dwi'n dwi meddwl, achos, um, achos maen nhw'n llefydd lle mae pobl ifanc yn gallu cymdeithasu yn Gymraeg. Mm. Dwi'n credu, tod, faint o bobl sydd yn siarad um, Cymraeg yn Lerpwl heddiw, um, 30 falle. Mm. Um, felly, mae rhaid i ni bod yn ofalus yng Nghaerdydd ac mae llawer o bobl yn dweud bod yr iaith Gymraeg yn ffynnu yma. Mm, mm. Ond ydy'r iaith yn cael ei drosglwyddo yn iawn i'r genhedlaeth nesaf? Ie, yeah, ie. Yeah. Um, achos er bod nifer o'r siaradwyr Cymraeg ar hyn o bryd, yeah. um, gallu fe fod yn y Lerpwl nesaf Lerpwl eto. Os licio di.
Felly, uh, wyt ti'n uh, poeni yn fawr am diffod o iaith yn, yn, yn ne Cymru? Rwy wedi gweld yr iaith yn dyflannu o fy, um, o fy llygaid. Mm. Um, felly dwi... Dyflannu a, ar y stryd? Dyflannu ar y... Ie, ie, ie.
Dwi'n gweld rhai, rhai cymunedau Ie, yeah, ie. Yeah, um, sydd wedi Saesnigeiddio. Mm. Um, a dwi yn poeni, herwydd dwi'n dod o um, pentref yr enw Cilfynydd. Mm. A roedd arfer bod yn bentre Cymraeg yeah. ym Mhont y Prif. Ond pan roeddwn ni'n cael magi yno, doedd ddim yn siarad Cymraeg. Yeah. A ar wahân i ein teulu ni. Ie, ie, ie. Felly... Yn anffodus. Ie, yeah, ond roedd arfer bod um, wyth capel Gymraeg mm. yng, yng Nghilfynydd. Felly mae, mae gallu, mae'r iaith Gymraeg gallu cael ei cholli mewn cenhedlaeth. Mm. Ac um, mae ganddo ni gyd fel, yn fy marn i, fel Cymru Cymraeg dyletswydd mm. i, i drosglwyddo'r iaith Ond weithiau mae'r systemau um, yn, yn, yn cael yn, yn y ffordd. Felly, wyt ti'n um, somedig gan uh, gostyngiad uh, siaradw uh, Cymraeg yn Cymru? Dwi yn siomedig, ond ar yr un pryd, mm. dwi'n meddwl mae'n um, reality check Mm. Nawr, dwi'n credu mae angen i ni dechrau deffro a, a, a, a dechrau cael sgyrsiau falle mwy onest gyda'n gilydd mm. i, i, i weld beth sydd, beth, do, beth sydd yn gweithio yeah. o ran trosglwyddo'r Gymraeg a beth sydd ddim. A, a beth yw'r, do, pam ydyn ni'n parhau gyda pethau um, sydd, sydd, sydd yn niweidio'r iaith. Mm. Um, Ond mae, mae cadw iaith yn fyw yn waith caled. Mm. Ond mae'n werth ymladd drosodd, oherwydd mae pobl yn ymladd dros yr amgylchedd. Mm. A i fi, mae'r iaith Gymraeg yn bwysicach i fi na'r, na amgylchedd. Felly, yeah. um, dwi'n meddwl os oedd pawb sy'n poeni am yr amgylchedd yn poeni gymaint am yr iaith Gymraeg, falle byddai'r um, uh, byddai'r bod yr iaith mewn sefyllfa gwell. Os mm. mae pobl yn dechrau um, cwestiynu pethau mwy a, a falle coeno, mm. falle bydd pethau falle bydd pethau yn, newid, yn, yn gwella. Mm.

Yn ffyn, ffynnu. Ie, ie, ie. A byddwn ni yma o hyd. Ie, ie.
Er mwyn uh, gwahodd uh, iaith Cymraeg